Mekdebe gidenimde, mekdepden gelenimde, Lelin babam suratda meň ýüzümi gözleýär, sapagyň atlyşyny oka diýip sözleýär. Essalawmaleýkim, mähriban ildeşler! Biz jikme-jikde bu gün mekdep döwri barada gürleşýäs. Halypalar hoş geldiňiz! Hoş gördük. Hemme okuwa başlan täze birinji synpa gidýän okuwçylaryň okuw baýramy bilen gutlaýan. Okuw baýramy diýip baýram barmy näme? Şoň ýaly dämi näme? Birinji sentýabr. Talyplar güni diýip gitýär dämi? Ýok ilkinji bilim baýramçylygy dämi ilkinji jaň baýramçylygmy ýa.
Häzir. Bilim baýramçylygy. Talyplar güni. Bilimler we talyp ýaşlar güni ekeni hakykady hawa. Hawa.
Gutly bolsun hemme okaýan okamaýan okajak bolýan adamlaň hemmesiniň baýramçylygyny gutlaýas. Eý bir mollum tanşym ba welin şol şu geçen birinji jaň kakylanda diýä lineýkada durduk welin diýä gapdalyndaky mollumlaň biri Bile, şu şu wagt soňky jaň bolaýmaly Azat diýip dileg etdi diýer aw.
Normal. Aý onda wara her kim indi birinji klasa başlan wagt halypalar bir aýdyp beräýiň şol birinji mekdebe baraňyzda birinji günüňiz ýadyňyza düşýärmi meselem? Birinji sentýabr. Ilki men başlaýynmy? Başlaý başlaý Aman Şeripe.
Birinji gezek mekdebe gidemde meň daýymyň ogly bardy. Şol üstümden geldi. Onsoň ýok boldumy daýyň ogly? Ýok integem bar ýöne ol Türkmenistanda galany üçin da ýanymda däl. Şo meň üstümden geldi ejesi mugallym bolany üçin o diýdi maňa men mekdebiň ýerini bilýän diýdi. Men seň birinji sentýabrda öýňüze gelem seni alyp bile gideris diýdi. Onnoň bile mekdebe diýip ýola çykdyk. Obanyň medpunktyna bardyk. Mekdepdir öýdüp. Onnoň otaýk bardyk. Welin, dogtorlar bizi täzeden mekdebe tarap salgy berip ugratdy. Ýadymdan çykmaýan bir şo neme bar, şo epizod bar, birinji sentýabra gidişim. Ýöne meň haýsy sapaga ýazyljagym, haýsy molamyň klasynda boljagym eýýäm öňünden bellidi. Hemme kişi görlendidara eýýäm birinji klasdan Meň ene-atam meniň geljegim barada käbir zatlary planlapdyr, hawa. Hemme zat nastroýkaly durmuşda. Eýmenn, Meň-ä edil birinji, birinji sentýabrda mekdebe baran günüm doly ýadymda däl, ýöne ondan öň nalowaýa gatnalýar-a. Şo döwürler-ä ýadymda. Ekeran paketli nalowaýa gatnaýardyk-da obada. Sary. Boýuň bilen deňdir ara ýol-aý. E hawa onsoň ejemem kiçiräk paket tapyp ykjamja gowja diýip şuny alaý diýip dagy menem e indi töweregime oglanlar uly paket göterensoň şolardan kem galmajak bolup şu ekran paketden nemedemokdym.
Sary reňkli ekran paket takyky meňem göz öňümden gideni. Şu ýuwup ulanyp bermeli paketdir şu sary ekran paket bara. Gajaýymyzda hökman durýady.
Biziň gaz zaýymyzda bir ýerik gysdyrylgy durýar dälem şol. Bir zadyň arasyna eplenilipjik gysdyrylyp durýardy, gerek wagty alyp ulanmak üçin. Hawa, dograma zat galsa, şoňa goýlup, holodilnige zada goýulýar.
Tak, indi Ataşa diňledik birinji sentýar barada. Akş, seň diýjek zadyň barmy? Hiç gözüňe gelýän epizodlar, sýužetler? Hawa, ýa birinji Birinji sentýabrda göz öňüňe gelen gaty köp sýužetler bar. Birinjiden-ä birinji sentýabr baýram-a, ýöne doly baýram däl, bir hillek bulutlyrak baýram ýaly. Men begenen zadym birinji sentýabrda papkamda zat bardy, gapdalynda o neme suw içilýänje bolýar-a, iki müň, iki müň birinji ýyl, ýaňy çykan wagtlardy. Seretdim, beýlekilerde barmy şol, ýok. Içinde suwjagazam bar, suwam içilýär, papkam bar, ol. mekdebe bardym-barmadym däl. Birinji begendiren-ä zat şol. Ýöne birinji sentýabrdan birhili Hm. Juma şa, sen gulluk eden adam, şoňa näme diýilýär-eý? Akyş ýanyna şony äkidipdir ýalňyşmasam. Butilka, butilka diýjek bolýaň. Butilka diýilýärdi-dämi şundanam bilemok. Eý, halypalar, ýaňky zatlary aýdyp berdi, ol gowy ýerik getirdi temany. Şol mekdebe eşik almana gidilýär-ä. Mekdebe esbap, Mekdebe depder alyp. gidilenokda bazara gidilýär dämi? Ýok, mekdebe gidilenok, şonda mekdebe gerek diýip alýaňa şo zatlary. Hawa. Indi şony alan wagtyň, indi bir awgustda zat alynýardy ol men bäş-alty gezek geýip görýärdim-de şony mekdep wagty gelinçä. Hawa, goňşularyňa görkezmel-ä gelen wagtlary. Ha, bar täze alyp gelen zatlaryňy geý zat diýip bar gelende-de görkezýärler ony zat edýärler. Hawa. Şo barada aýdyp berjek zadyňyz barmy meselem näçe sany depder almaly näçe sany neme etmeli. Mhm mhm e meň ýadyma düşdi şu jemi on iki sany depder alýadyk alty sany normal ýazuw depder alty sany Kletkaly depder. Arasynda ýene näçe sanysy inçe ýazuwlyny bilemok, buram inçe ýazuw diýip depderimiz bardy. Reňki ýaşyl bolýar depderiň. Üstünde tetrad diýip ýazyk. Arkasynda-da köpeltmek tablisa bolýardy. Hawa, nemäňkide köpeltmek, biriniňkide harplyk bar ýöne. Ýaňky ýazuw depderinde harplyk bar.
Kletkada köpeltme tablisa bar. Saw. Eý şo şo döwür bar arassa türkmençe depder tapmak kynday gündelik bizde ýa özbekçe ýazykly gelýädi ýa orsça häzir döwür häzirki döwür gowy ow hemme zat. Gündelik diýeniň dnewnikdämi? Bahha oje dnewnik diýilýän zat bara pukaralygyň erbet tarapy da şol kär klasdaşlamda türkmençesi bady şoň ýa da has neme orsçasy bady meň Meň dineneýimde özbekçe kundalik diýip ýazypdy. Äý onda hic-ok iň bolmanda G falan. Men-ä parsça dur öýtdüm-ow seňki. Eýrana ýakyn. Ýo, o neme ol. Özbekmika diýýän sebäbi kril, kril harplaram bardy bir üýtgeşik dilde öz-ä bilemok azeri, azeriň dilimi başga dilmi. Gazak bolaýmasyn şolar ulan ýa näme oň kelpi.
Mümkin, mümkin şoň ýalak bir nemedi daraý üýtgeşik dinewnigim bardy. Ýa doly SSR döwründen galan reňk belki. Bolup biler birinji klasdan şo ýene zat ýadymdan galyp birinji gün aglaýanlar bolýara mekdebe gelen wagty bir sany gyz aglapdyda ýöne ömür boýy şu on ýyl şoňa dert boldy şol aglany ýaňy bir klasyň içinde awtoriteti galjak bolýa kabat klaskom boljak bolýa arassa kemsi boljak bolýa welin şo agla eý sen näsen birinji gün agladyňa. Düýn nämedow seň aglap duranyň diýip şo gyz hiç hili zywanyýetini galdyrmadylarda. Hiç gaýdyňyz aglamadyňyzmy birinji sentýabrda?
Ýo men aglamadym. Aglanlar bar ýöne klasda. Gyzlar köplenç aglaýardy gyzlar. Nalaboý görmedikler aglaýa gerek. He menem nalaboý zat görmedim ýöne menem aglamadym ýöne meň ene bir neme ýadyma düşdi bir gowşak bir gyz klasdaşymyz bardy ýaman gowşak molumy hiç zat diýip bilenok ol tuwaledede gideýin diýibilenokdyda Pahyr neme altyna ýapyşdy ýa neme. Balagyna siýipdi şu çagajyklaý. Şo ýadyma düşýä. Gyzmy oglanmy?
Gyz diýdiňmi? Gyz gyz hawa ýaman tä ýuwaş gaty gaty ýygrady-da.
Bar.
Bize bar-a gazak obat-da goňşy obamyz welin klasda bir sany gazak oglan bardy olaram gurşgurrak bolýardy welin göni hemmämiz gelen otyrys. Mugallym zat gelenok ancak göni yerinden turdyda şef saylamak diyip bir zat dedi. Men şu klasyň şefidirin diydi. Meseläňiz bar meň bilen diydi. Menden hemmäňiz galyan diýiň diydi. Biz näme galyan diyip men a butilkam bar suwly. Men hemmeden galyp bilen butilkam hiç kim işaret etmese boldy. Boldy boldy ya sen şef sen gal sen kakyan hemmän zat diydik. Şeýdip dowam etdik. Mesele çykmady birinji gün. Uruşan bolmadymy hiç hili?
Ýo, biri diýdi, men ony ikinji diýdi. Bolýamy diýdi, bor diýdi, boldy. Birinji-ikinjini belli etdik şo.
Barbar.
Oçuryň soňy kim zat diýip dowam etdiňiz-ä? Ýo, oçuryň soňulygyny, soňuny ony belleýän dördünjimi, bäşinji klasda bar-a. Obyçny biziň klasda tek on oglan bardy-da, men ikisini alyp bilýärdim birki ýumrukda. Ondan bäşinji klasyň soňuna gelende şol ikisi, indi çymarajyk oglandy-da, goja oglanlar. Aý, men diýdi, AQŞdanam galamok diýdiler-ä. AQŞam ýeňýär. Waý! Indi meň özüm garantiýa iki sany bar, men sekizinji-dä, dokuz-on olar. Ojagaz elimem gidip barýar. Diýdim, bolanok, boý, geliň bu gün biriňiz bilen. Uruşmaly, o-da neme, goňşyň, daýwrajyk goňşyňa aýtyp goýýaň-a, seret, men şu gün şuň bilen boýum bar. Bir zat bolsa, Agasy zady girse senem zat et diýip. Bolýa diýip, şo gün boýumyz boldy zat boldy, oňa-da mugall, direktor gelip bar, mekdebiň golaýynda-da. Hemme pytramaly boldy. Üsti-başym gum, salam. Öýe gelipdim, indi näme ederimkam diýip. Entägem şo gün näme eken, internada girenim belli bolupdyr. Dädem şoňa begenip bar, üsti-başyma hiç kim üns bermedi. Şoň bilen internada geçip gitdik. Eý, şu şeriflik diýeňde, Şeflikde şu zat, şu ýalňyşlygy köp goýberýärler, meselem, bäşinji klasda zatda boýy uzyn oglanlar bolýar-a, şolar ýaly oglanlar bat-da, birki sany welin, şolar, Şef, men zat diýip köseýärdi welin, soň klaslar gitdigiçe, Olar ösmekdäni beýlekiler ösüp gitdi wan olar şo galdy da şo boýundalaý. Şu meseläni bizde näme üçin edilýärdi? Indi birinji klasda nähili şefler bellendi ýadyma düşenok, ýöne bardy şoň ýaly klasyň şefleri, şefi. Ýöne soň biz iki üç ýyl geçensoň näme edýärdik, täze özüne şef bolasy gelýän E, ýaňkyny gladiatorlaňky ýaly söweşe çagyrýardy. Hawa, men alýan seni diýip. Hawa, onuň ýaňkylary e, boý bolýardy, uruşdyrýardyk. Ýöne bir zada üns berdim şo taýda. Fiziki güýjem gaty möhüm bolan ýöne e, moral taýdan e, goltkam ýaman möhüm zat ekeni. Sebäbi goňşy owadan bir oglan bardy. Şo şeflige kileýim etdi-de. Onnoň ýöne biz köplük bolanymyz üçin beýlekiniň tarabyny tutduk. Bolmasa çers duruş gidip dur, bira-bira gidip dur ony şonda-da ýaňkyň tarapynda köpdürdik ony ýaňky ýeňildi gynansagam. Dogry.
Ýöne men bar-a ýaňky bir Gazak diýeňsoň bir zat ýadyma düşdilaý biz diňe mekdepde bir sany Hürmet diýip bir oglan bar-dy welin Hemme kişi gurmek diýýätdä hürmet adyny ulananokdylar. Ýa bürmek diýen Ýa atlar öz bar. özem bir hilek bolan o näli o gurmek diýýäň ol in neme diýýä gowy how sen näli jogap berýätdä oke kän bir geň görenok hiç hili. Gurmek diýýäniň asyl şu goýna ýapyşýan ot bolýa dämi Ol tiken gurmek ýaly dämi? hawa bolýa. Hürmet eken şoňa gurmek diýýärler dä ha. E hawa her klasda bar öýdýän şon ýaly biziňem mysal üçin klasymyzda bir buljy oglan bardy Ady Habibdi, adamkärçiligi ýaman gowy. E Habib Dagistanly diýip bilýän men Buluja däl. Ýok ýok Buluç men ýaman gowy bilýän oň Buluçlygyny. Öýlerine baryp gördüm a. Öýleri nähili bolýa Buluçlyň?
Aýtma. Hop, sen kalbyr zat garaşýaň o. Zat normal öý işte. Bul buluşsaň hem normal öý öýler ýaly. E, temadan uzaklaşman halypalar, harplyk baýram barada gürleşäýeliň. Harplyk Aa. baýramda kime näme harp düşüpdi, ondan soň goşgusyny ýadyna düşýän barmy? Men ilki gürläýin ýene-de. Hemişe men birinji gürleýänem. Maňa gaharyp düşdi. Ýöne şu wagt goşgusy doly ýadyma şonok Gumly ýoldan bir zat bir zat diýip dowam edýär. Onnoň Şatlyk baýramda çykyşam etýärdi akuwçylar. Şonda maňa Gowy ýat tutýaň sen diýip halk aýdymy aýtdyrdylar. Olam Jumaş

Çyby jagally, şahyndan sally. Aýdym kitabam ýaman gowydaý şo wagtlar. Suratly zatda.
Ataş halypa, Akyş halypa siziň haýsy harplar? Meň harpym bara birader men goşgymy aýtyp berjek haýsy harpdygyny bileň. Maýsalaýar bugdaýlar mährem türkmen düzünde Müňläp müňläp many bar Magtymgulyň sözünde diýip öwrendim. Many Mä harp bolýar da.
Ä harp, ä harp bolýar da. Mähri diýdi ýaňy. Mä harpy.
Ýa. Mähtimgül diýmedi maňa onda, Magtymgul diýdi. Ataş, Ataş sende? E, mende-de maryly bolanym üçin maňa-da şo ga harp düşdi. Goşgy mol. Welaýat, welaýat paýlaýarlar öýdýär-ä.
Ga harpyň işini görensiň onda. Marylylar ga harpy basyp aýtýar diýýär-ä. Menem şo maryly bolanym üçin maňa-da ga harp berdiler onsoň. Goşgymam şu döýt diýýän ýadyma düşdüne görä. Galamlaryň içinden gyzyl galam owadan gaty görme gelneje ondan senem owadan. O däl bolaýmasyn. Diýip diýip öwrendim gany. Gany. Diýip
diýip öwrendim diýip ýok döýt diýýän meňkide ýöne. Hä indi gowy gowy harplyk baýram bar dürleşýär sizem awazok dakdyňyzmy üstünde harpyňyzyň ýazýany. Ýo gawa doga gyzlar dakýa dämi? Ýo bize hem ekşä dakdyrdylar onam bar men öýde iş edibem ýasadym. Zer zat sepişdirip ýaňky gaharyp zat çyzyşdyryp bat edip. Ýo awodok däl ol bara bizde göni kellä şo harpy geýdirýädiler şeýle bir kagazdan ýasalyp. Hawa şony diýjek bolýanda sezleriň awadogy ýaly diýjek boldumda.
Hawa hawa ol ony etdik bizem etdik. Neme zadyň üstüne kile ýok dolin hamirden neme ýasýadyk. Kileýä serdik. Unly suw garyp. Her kimiň öýünde Her kimiň öýünde Şahat Sukaýewiň suraty bolýara zer bolýa. Ondan arka tarap garaňkyrak bolýa. Harpy bolýa üstünde. Şol harplyk baýramlarda dam okuwçylaryň arasyndaky şu ekonomik ýagdaýyň tapawutlyklar belli bolýardy ýöne. Meň ýaňky diýşim ýaly käbirleri köp zer sepýä üstüne ýa-da üýtgeşik edip ýasatýalar. Käbiri gaty öňe gitse ol neme kompýuterden print etdiribem geläýýär. Biz gaýçydan gyrkýardyk-da haýsy harp bolsa. Mät, o nemeden bar-a, Dubaýdan maşyn getirýärleň çagalary kompýuterden print etdirýän bolmalyda. Harp baýramy diýlen indi şo molluma sowgat berilýär-ä menem bir zat aýdyp bereýin. Aý indi her kimiň ene-atasy gelipdir-dä aýn, aý okadanyňyz üçin sag boluň-da diýip. Bezelen-bezelen sowgatdyr-da. Seretdim. Ejem hem alty sany tarelkany gazete dolapdyr, şony satyp dur-da.
Utanyp gidensiň äý onda. Şo wagt utandym bolsam, diňe gülüp ýatlaýan şo wagt. Ýalan ýalak bir zada neme etmändirler.
Eý, şol ýöne çyndanam täsine-ä sen mollumyň alýan sowgadynda Özüň ýa utanýaň, ýa sen şoňa dowolny bolýaň-a, bir gowy sowgat berse ejeň-ä, sen dowolny bolup oturýaň. Bir pesräk zat berse-de birhili kemsinip oturýaň, bolmasa sowgat saňa-da gelenok-laý welin. Hakyky, kemsinmek diýdiňiz, eje diýdiňiz meni näme ýatlatdy? Şu her ýylyň Harplyk baýramy däl-de, her ýyl okuw üçin egin-eşik alynmana gidilýär welin bazara. Ejem bile gidýädim-da. Onnoň ejemem näme alsa-da ilki burkuç ýer hökman görýär. Mysal üçin, jalbar aljak bolsa biriniň ýanyna barýar, bahasyny soraýar ondan, bärräk zat diýip, ýaňky bilen söwdalaşýar ol. Men şonda utanýardym ýaman. Men pikirim şudy, bazara barsaň, bahasyny sorap göni alyp gaýtmalydyr öýdýärdim. Eý men wara şon kakam köpetýädi. Tutuş bazary aýlanman şo zady alanokda. Hemme aýlanyp çykýa, söwdalaşyp boragam şu baha bereýin diýensoňam borany biz görüşdireli gitýäda. Oba oba men kaka bir gezek şol ýaly boldy. Bir gulp aljak bolýasmy, sorady, düşürdi, düş, segsenden elli, kyrka berjek. Ä, karoç, hä, näme diýdi, bahasy altmyş diýdi, şeýlemi, mysal üçin diýende. Ondan kakamam ellä sorady, ellä ber diýdi. Ýo, dogry gelenok zat, diýdi satyjam welin. Kakamam diýdi, ýa şuny kyrka alýansyň diýdi, ellä ber diýdi welin. Ol satyjy gelinje aýtdy. Agam diýdi, men şuny mugt alýan, barmy diýdi. Men ýöne şuny altmyşa satjak diýdi. Şoňa-da kakam jogap berilmändi. Gaýdypdyk.
Twitter bolan bolsa şo wagt şo gelince girerdi hökman. Twitter'a. Men ýöne ejemde şo neme ýok. Şol doly aýlanmak ýok. Ondan mydama kakam bilen bazara gidemsoň, bir gezek ejem bilen gitdim welin, indi birinji köwüş almana gitdik. Bardyk, gördük köwüş. Indi O diýen erbedem-dä, alsagam bolýar, almasagam bolýar. Pikirimi sorady ol, menem, Aý, barybir intäk almarys, görüşdireris diýip, Aý, maňa bolýar diýdim, alyp goýber dagy. Soň gowy köwüş gördüm-de, alanyma puşman etdim, aýlanyp börkäk bara. Şo bazardan köwüş almarys diýdiň, ol neme ýadyma düşdi-aý, köwüş alan badyna çatdyrylýardy. Nemäň ýanynda bary? Bir goňşymyz çatýardy biziň. Öýe getirip çatýardyk, ýöne dogry diýýäň hawa, çatdyrylýar ýa-da uluraklaňky bolsa çüýlenýärem öýdýän ýalňyşmasam. Menä bazaryň içinde çatdyrýardyk biz-ä, alýardyk soňam birine çatdyryp soňundanky. Ýöne sen materialyny alyp özüň tikýäňmi köwşi näme üçin alaňsoň çatdyrjagyň? Ýok açylmaz ýalak-da. Suw saçylmaz ýaly saçylýar. Aý daşoda peýdasy ýokdy şoň sebäbi gyş gelýärä gyşyň sowugy aşagyny döwýä aýakgabyň jadylatyp barýada. Onda daşoda köwüş satanlarynda epleýälerä ynam zat diýip şony eplän oklarmy onda. Ýo epleýäler ýöne awgustda epläniň bilen dekabrda epläniň dekabr epledenoga.
Onda dekabrda köwüş satybilýän däldir otaýda hiç kim.
Awa ikinjisini almaga bari. Ep ep eplemek diýdiň ony biziň şu goňşymyz tikip berýät diýdimä köwüş ussatçylygam edýädi ony onnoň köwüş alsam hökman äkidip şoňa görkezýädim. Olam ýaňky köwşi gowy edip epleýärdi onnoň baha berýärdi şo taýda. E şo eplänlerinde dana üç bölek örem edýära ony. E mende bazarda şo söwdalaşyp ýörkäm ýene bir zat utandyrýardy. E indi ýolöteniň bazaryny Gören dälsiňiz köpiňiz ýa-da başga bazarlar nädip bilemok. Jalbar aljak bolýan bolsa şony geýip barlara ýer ýok. Bara näme üçin ýok. Ondan gel diýýä şu pylan zadyň arkasyna geç diýýä. Hawa.
Ol gaty kän bir gezdirin ýerem däldi aha o neme däldi. Ýok arkasyna geçýäň on Her kimiňe markasy şowur tarap bolýada onuň. Bir topar ýalaňaç adamlar a orka gitjek.
Şu arka Her kim bir zat geýip görüp otyrda.
Jarlar barlap almaly. Utan şol utandyrýan zatlardy. A şo şo wagtlar bolýada o çaga wagty. We o wagtam indi biz näçe ýylyň öňki gürrüňi edýäsda ýigrimi ýigrimi bäş ýyl. Ooo men geçen ýyl bara nemede ba bazarynda Tailandyň bazarynda şort aljak bolamda şon ýaly bolda o bir ulurak gyz eý nirde barlap görýäň bu ýok geç şu ýerde dükanyň içinde giýdirdide orta sorta diýip durana birhili aýal maşgala bolup ol utananok meni utandyryp barýada aý bolýa diýdim Ol aýal maşgalada hantam açylyk bolup bilermi ýöne. Aý indi şorta gidatman çyn däldirle. Hä, biram näme edimay? Men özüm barada men birazjyk sölütedim. Şol ejem ak köýnek gara jalbar alyp berýär. Şu içinde duranokdy menki. Hiçem içinde duranok, tökmen daşyna çykýardy şu köýnek. Şony narmanly edip geýibilýärdiňizmi? Eý, men şo sölüteler soň näme bolýarka diýerdim-aý, meselem şo sölüte bolupdyr, okup oturansoň. Sölüte diýmek näme diýmek-aý, sölüte?
Akdyryp gezýän diýmek.

Düw meselesi de şeýle çenli. Hawa, jyrt jyrt kemerler bar-da, şoň iň soňuna getirmeli. Jyrt kemerler moda boldy bir döwürler. Dogrudanam deşiksiz bilýäňmi? Çekýäň ony şykyrt edip çekilýär. Hawa, ýaman gowy-da şolar. Biram o döwür bar-a, bir jaň bolýar wala ylgaşlap daşarda kowalgaçda oýnaýaň zat edýäň şondan köp çykýar-da. Hawa, onam bar. Birem ýene şoň erbedi bar. Polny çekdireňok, käbir doňup galýar soň yzyna çekdirip bolana-a. Demikdirip öldi O köwşüň teý ýaly barlabam bolan ony alan wagtyň. Hakyky olam bolýady. Hä şo sönitelik şondan bolup biler Jumaş bizem hakykatdan hem köp ylgaýardyk. E daş depýädik, maklýur depýädik. Dur durlanok. E şo maklýura ýaman erbet etýär. Tut süýt dökülen ýaly etýär eşigiňi o. Hawa eşigiňe degse erbet edýär ol. Biram hemme köwüşlem neme bolýardy, şo sebäpli ýüzi gyrlan bolýardy. Näçe kremlasaň kremlaý, gara bolanaga soň köwüşleň belli bolup durýardy. Aý, Biram Mary neme bolansoň, kän sowugam bolansoň, bolmansoň, bir köwüş alnasaň üç-dört ýyl geýilýändir o. Ýok, o näl, üç-dört ýyl Ýa, maklur depýäňiz, bir ýylda tozýar, gynansagam. Bir ýyla ýetse, şol gowulygy şo köwüşiň. Maksdar zat ýitýär, bir ýyla hemme gider, o. Maksdar, hawa.
Salamandra, Makstar, şol atly köwüşler bardy.
He, halypalar indi ikinji klasda başlaýar-a gündelik tutmak nemesi bar-a. Indi şo gündelik raspisaniýa, birbada raspisaniýa üýtgäp durýar-da, adet ýa bilýäňmi, kimden göçürjegiňi bilmeýän döwür bolýar-a. Şol nemäni sorajak bolýan, bir gündelik ikinjem bar-a, mollumyň gyzyl ruçka bilen bäşlik goýmagy barada gürleşäýeliň. Iki edip sanalýady öýdýän şolaý. Şu baha hemmesi gyzyl ruçka diýeniň hemme baha gyzyl ruçka bilen goýulýar dämi? Ýok gündelige goýlanda gök goýulsa gök ruçka bilen goýsa bir bäşlik gyzyl bolsa iki bäşlik diýip sanaýardyk bizem. Hä dogry dogry.
Eee meň oň gal zat ýadym öçenok. Meň şular ýaly edil gyzyl ruçka bilen ýatlamam ýokgun men şäherde okaýadym başda onsoň ors klasa geçirdi kakam bolyn Onda düşünemok dagy orsça bir zat diýýä bir zatlar diýýä boldum. E menem aýtýan Türkmenistana gelip türkmen dilini bilmejek bolsaňyz men siziň deňiz etjekkä diýip içimden edemok diýýän zatlaryny. Düşüneňokmy edeňokmy? Ýo ýo edemok men özüm asyl häzirem orsça bilýän ýöne gürlämok. Ondan kakamam gahary geldi daýyn obaň mekdebine geçirdi. Obaň mekdebine geçirdi ony her gün. On bäşlikden getirýädim-de öýe-laý, üç bäşlik zat goýýardym ogluma. Kakamam aýtdy, Aý, bula boljak däl-ow diýip, yzyma ýene şähere, ýöne türkmen klasa geçirden soň.
Menä baha temasynda meňkä zat bolupdy. Menä diňe Aý, dörtlük alsam-a gaty edil. Dädem-ä mekdepde mugallym bolansoň, dädem bilen arasy gowy däl mugallym dörtlük goýamasa mümkin däl, diňe bäşlik. Bäşlik mafiýasy bolupdym. Ýöne birje gezek üçlük alyp gördüm. O-da zähmet sagadyna gara zatdy. Sogan ekip getiriň diýdi. Onda men sogan ekip eltjek boldum. Ejem, Bolmaýar biziň maşgala sogan ekmek, düşenok diýdi. Biz sogan eksek, maşgalamyzdan biri aýrylýar diýdi. Onsoň, Ýok, diýdim, men maşgalama beýdip hyýanatçylyk edip biljek däl. Onsoň bardym. Mugallym, Hany, nirde seňki? Seň soganyň eken soganyň. Diýdim, Bize sogan ekmek bolanok, diýdim. Indi maşgalamyzdan biri aýrylýar. Äý, güm bolsun-aý olar ýaly biderek zadyňdan. Aldy gündeligimi, patlatyp goýdy üçlügimi. Ýaman agyr degdi-laý, men kem-kemsiz, dwaýnoý kemsiz. Än men arasynda üçlük alyp beren bolsam bolýar diýsem boljak. Maň bir-iki hepde moral bolmady zat boldy. Erbet bolupdy. Soň ahyrsoňy şo mugallym maňa bir zada bolup neme etdirdim. E, bagyşla-ow şo üçlük üçin diýdi-da. Men şolar ýaly bäşlik mafiýasyna öwrülip gidipdim. Urduňmy soň tutup ony? Näme, nädip bagyşla diýdin soň? Ýo, urup-a bäşinji klasda urarmyň-aý? Aý! Bilemok işini eden däldirin ýa-da şo bir o ýerden bu ýerden çüýşe zat getir diýýärdi getiren däldirin ýa dädeme bir zat diýdirendirin toşny ýadyma çynok ýöne o mugallym gowy mugallymdy pahyr bolup gitdi emma motorda awariýa bolup öldümi şo ýadyma düşýär şoň üçin bar-a birhili soň internada giremde-de hemme mugallym maňa bäşlik goýmaly ýaly bolýardy şoň üçin Bir okuwça bara diňe gowy baha bermek zat möhüm kän peýdaly däl. Maňa peýdaly bolmady şo bärşikler. Zyýany boldy. Adamkärçiligimi peseltdi. Äý ýöne şu kakama bir zat diýdirýän ýa men aslynda şolar ýaly adamlary hiç halamokdym däl ene atasyny mollumyň üstüne getirýän adamlarlaý. Ýok meň kakamam halanokdy başga biriniň üstüne barmaga. Ýöne ol eýýäm maň zatda dym diýşine ýagdaýlarda. Ýa bulaň maşgalasyna sogan ekmek düşmeýän bolsa, şo nämä düşünmelilä molumamlaý. Aslynda molum ýalňyşdymyka diýýän men. Dogry mawy molum ýalňyş etipdir. Sogan ekmek düşýän maşgala bar, düşmeýän maşgala bar. E, Ataş Jüle Jumaş, siz zähmet sapagynda nähili zatlar e, ýadyňyza düşýär? Eden e, esbaplaryňyz bolup biler, ýasan zatlaryňyz bolup biler, gürrüň beräýiň. Eý, men zähmet sapakda özümde ýasan zadyma ýadyma çönekgün. Gyzlar salat zat edip getirýärdi, şony iýerdik, şolaý azmyçja.
Olaram bar welin, bize bir gezek agaç gyrmakmy şonýa bir zat geçdik. Gyç heý zat ulanmany öwretdi-da. Onsoň öýüşiberdi welin, men mazyýyndan oklaw satyn aldym-da, şony aýyltypdym, näme edip. Bah aljak bolup. Dogry.
Bizem nemä sapdym. Indi iň eden işim.
Oturgyç ýasatýadylar bize. Zähmet sapakda indi öwnüp biläýjek eden işim da neme sajyn ýasaberipdim. Normalny sajyn. Sajyn näme?
Sajynlar iki metr bolýa da. Nemäni göz öňüňe getir. A harpy göz öňüňe getir. Hawa. Iki metr uzaklykda ondan mellek ýerleri, potrat ýerleriň nemesini ölçemek üçin. Ýyny şunça Uzynlygy şunça diýip, şol meýdany ölçemek üçin ulanýan bir gural. Aslynda iki metr ululykda bolýar. Sirkula meňzeş bir zat garaz. Şoň bir metrligini ýasap ertipdim. Mugallym ýaman gowy bäşlik goýupdy. Şu integem ýadymdan çykanok. Beh, bu aslynda gowy praktika. Bir bäşlikmi diňe? Bir bäşlik.
Şu sazyny ýasanlygym sebäpli, men özüme şoň ýaly ussaçylykda ökde durun edýän integem.

Hawa, kiçijik pil satyn alynýardy, ýörite zähmet sapagy üçin.
Pillerimiz bolýardy-ow. E, şu ýaňky indi kiçi wagtlarymyzyň gürrüňini edýäs-ä, men birinji klasdan üçünji, dördünji klasa çenli iň köp eşitýän sözüm nemedi? Mollum aýtjakdy. Bir zat bolýa mollum aýtjak daşarda oýnap otyrsyň bir gyz gyz klasdaşyň gelýä da sen mollum aýtjak diýip aňyrlykaň ýöräp başlaýada a näme boldy karaý diýdirýä. Sizede şon ýaly aktym ýa bir zat oýna ýani pökgi oýnasaňam mollum aýtjak diýýä näme edýäň ol mollum aýtjak sözi ýaman kän hemme zady mollum aýdyp bermeli. Umuman ýöne gyzlar birine bir zat aýtmany gowy görýän bolaýmasa kiçjiklikden bäri. Başda şo mollum aýt ýa öýde ejem aýtjak diýýä. Mydama aýdyp ýörýäler da. E, molyma, molyma aýtýalar. Ýöne wara, molymlaram klas ýolbaşa gidip aýdýar ekeni. Bir neme ýadyma düşdi. E, bir sapakdan öň, geografiýa sapakda ýadyma düşýär, biz dördünji klas zat bolmaly. Geografiýa sapakda nämä çykdyk? Jan kakala daşaryk çykdyk. Gyzlaram içerde galdy. Ondan, e, neme boldy? Biz içerik, Jan täzeden kakala içerik girjek bolduk, ol gyzlar gapyny tutdy. Oglanlaram indi neme daha şoňňal zatlar bolsa oýnamany gowy görýärdi onnoň biz bir gapdaldan gyzlar bir gapdaldan itekledi ýaňky gapyny gapam ýokary galdyda petdesinden çykyp neme boldy elimize geldi garamlaý synpyň gapysy onnoň ýaňky ýerahym oglum geldi sögünip gapyny ýerine dakdy şo gün şo gün sapakdan soň klas ýoldaşymyz bizi alyp galyp hemmämizi gowadyp urupdy Şu şu geografiýa molum şul çekenne gidip gön aýdaýypdyr. Mekdepde iň gowy gören sapagyňyz nämedi? Ýyldan ýyla görä üýtgeýäda. Moluma görä ýyla görä üýtgeýä. Köplenje bizde iňlis dili sapak ýokdy ýöne iňlis dili sapak bolanlarda iňlis dili bolýan eken.
Sizde näme üçin iňlis dili ýoga? Hemme kişide badama ýok. Siziň maşgalaňyzda iňlis dilem bolanokmy?
Ýo o wagt kadr ýokdurda bilem o ony. Ýöne abyşn iňlis dil mollary näli bolýa ýylyň başynda gelýä soň göwreli bolup gitip galýalara iki ýyl gelmeýä soň başga mollym. Dogry men gowy görmeýän sapagymma surat sapagy ömrümde ýekeje kilegim şo suratdan alypdym daraý. Ýaman kyn suratlar çekdirýäda ýöne haly çekdirýä bolyn halyn molum özem çekibilenok otursalaý bize şony öýüt edip. Haly kyn däl a. Aý şo gölüni bir birden çekjek bolup gör. Her bir göli çekjek bolýaň. Men-ä göni dört duruşçy diýip bara gyzyl gyzyl galam bilen reňkläp eltýärdim bara. Äý, men-ä şu ýerde bir zat boýnuma alasym gelýär. Men surat sapaklarda öýüş berlende ejeme çekdirip äkitýärdim-aý. Şu wagt tutulsa men neme açdardymy zadymy nemede ýatyrarlarmykaraý? Eşdeler. Menem käwagt ejeme çekdirýärdim surat. Meňem ejem gowy çekýärdi. Sebäbi men çaga o wagt neme ýok mende. Näme diýilýär? Abstrakt Düşünje diýilýän zat ýok. Perspektiwiň nähili zatdygyny, nädip çyzyp boljagyny bilemok. Ýa o zat şu ýaňy o aýdan Perspektiwi sözüň bilýän.
mena şu adam bilemok.
Neme Ýa perspektiw däli? şeýt nemäň şo surat depderi bolýara. Şoň meselem burçunyň a a a dört bolmaýar a dörtden uzynrak bolýar birazjyk. Şo burç aşak burçdan ýa-da ýokary burçdan ýarym tegelek çyzýaň. Güni. Başda gün çyzyp alýaň, ony sara boýaýaň. Şoň näme syzjak bolsaň şoň aşagyna syzjyzyp barybermeli. Garaz Memede men kösenýädim ýaman. Mysal üçin bir surat bardy belki siziňem ýadyňyza düşer demir ýol bar. We demir ýol şol neme gözýetimde ýitip gitýär. Onnoň şony demir ýol nädip ýitip gitmelini kelläm işlänokdyda şoňa aslynda üç burç bolsada şo aslynda ýitip gidýän ýaly bolýada uzakda birleşýän bolsa demir ýoluň iki paralel demri. Şony kelläm işlänokdyryn, ejem çyzyp beripdi, integem ýadymdan çykanok. Sen ony özüň çyzjak bolsaň tut, albom boşadardyň demir ýoly gutartjak bolup. Hawa, meňkide hijem birleşmä dowam edýärdi garaşja. Sen sajyny çyzaňokmy ýerine şony çyzaýmaly ekeniň sajyny. Sajyny sajynly gürrüň soňrak bolduda. Onda soň boldy. Hum.
E, buram e, meň içimde galan käbir zatlar bar. Klasymyzda baý çagalar bardy. Mysal üçin, näme, oňam görkezýän zatlary şu göterýän sumkalary has gowy bolýardy olaňky. Oň daşyndan ulanýan reňkli dürli galamlary. Esasy surat sapagynda belli bolýadymyka diýýän-ä baý bile garybyň. Meň alty rüňkli, alty dürli galamym bardy. Arasyndan birem ak şolaryň. Aslynda elimde bäş sany reňk bar. Mugallymyň beren suratyny çekmek üçin. Onda partadaşym gyzda bolsa on iki dürli galam bardy, plomasterler zatlar bardy. Hatda bir gezek dagy biri neme-de getirdi. Çotkaly zatly bir suw guýup neme edilýän kraska bar-a näme diýilýänini bilemok. Hakyky surat çekjek-dä ol-a. Hawa, hemme zatlar bar surat çekmek üçin. Ýok olar aslynda şo zady edibilmeýän adamlar etýärler o polny futbol eşigi alýarda futbol oýnabilmeýän oglanlar bolýara şolar ýalyda olaňka. Ol buram nemede problemada indi biz birinji klasda ikinji klasda ýaňy sanamagy goşmagy aýyrmagy öwrenýän döwrümiz bizde neme bar ad ýadyma düşenok welin çöpjagaçlar bolýady Onuň ýaňky gyzda şo plasmas görnüşi bardy we gapdalynda çot almadyň.
Sanawats.
Eý. Hawa, biz nämeden ýasaýardyk şony bilýäňizmi? Gamyş bardyr. Ýasamak näme gerek, bazarda bar.
Içi, içi, içi pakly.
Bazardan alara pulumyz ýok-a biziň akyş. Gamyşy deň nemelerde gaýçy bile gyrkýardyk, ortasyndan sapak geçirýärdik. Türkleriň tesbihini göz öňüňe getir. Şon ýalak bir sürü gamyş neme bir barmak boýunda zadynda 100 sany şoň ýaly gamyş şoň güni şeýdip sanap hasaplaýardyk dary. Şo şo günlerden geldik şoň ýaly zatlary neme diýerdik da ýasaýardyk. Haýran galýardymaý. Eý men öň kiçjik wagt okuwa gidýän wagtym birinji sentýabr gelse gynanýardym okuw neme etdi okuw başlaýar okuwa gitmeli diýip bolýan. Indi şu wagt begenýän sebäbi Meň mollum tanyşlam bar welin üç aý ýatyp pul gazanýalarda aýlyk alýalar dagy. Şolar işläp gazansyn gazanýan puluny diýip şu oky başlasa indi begenýän boldum bir tarapdan. Sizde üýtgedim şol öňem gynanýadyňyzmy nähili? Hum.
E okuw ýakynlaşyberse men çyndanam ýaman gynanýadym. Ýöne şol mollumlaryň işlemän pul gazanýanlygyny öwrenenimden bäri bir käbir pikirlerim üýtgedi diýip biljek menem. Ýöne şunam göz öňüňizde tutuň, halypalar, şo mugallymçylyk käri bar-a, meselem, başga haýsy kärde, meselem, sarp edýän zadyňy hakyny alýaň, bilýäňmi, şo sagadyňy. Ýöne mugallymçylykda şular ýaly däl. Birazjyk nerwi taýdanam köpräk neme berilýän eken, şo hasaba alynýar-da. Diňe sapaga baryp, Okadanyň bilen kyrk bäş mundygyny töleýärler, ýöne sen o ýerde diňe kyrk bäş mundy däl, onuň daşynda depder taýynlamak diýdi, terbiýesi üçin yzyndan gezip ýöň, üç aý jogapda meselem bu wagt ýap böwetde garawul bolmaly. Eý, olam dogry.
Ýa biram näme şulam bolmalymyka diýýän waýernlarda bar. Eý, mugallymlary gereginden irräk pensiýa çykarmalymyka diýýän. Ýa pensiýa ýaşyny olarda peseltmelimika diýýän sebäbi adam bilen işleşýärlerde. Adam çagadan hiç gowy zat dälow. Çykmaýalara sebäbi Ýok, Ýa ýa kim Çykmasa tam kim alsyn. saňa 3 aý öýde ýatyp aýlyk ýöre otyrkaň iş çyksyň a bolman.
Ýok sebäbi näme üçin çykmaýan aýdan o mesele pulam däl. Eee, Şol eee, öwrenişik galýalar çagalary bilen hemişe içinde bolmak şodara ýaş söýdürýär ýa-da neme men şuny birneme bilen düşündireýin. futboldan düşündireýin. Aleks Fergusona tanamaýan ýokdur. Mançester Ýunaýtediň treneridi. Birem Arsen Wenger bardy, Arsenalyňky. Şo Ferguson aýdýardy Arsenalyňka, Arsen Wengere, Eý, sen futboldan başga ömrüň ýok, sen şuny futboldan başga hiç zat edip bilmeýäň. Men-ä futboly goýaryn, at ýaryşdyraryn, eýderin, beýderin, žoker oýnaryn diýýärdi we şonuýalagam boldy. Arsen Wenger Trenerler goýdy, äý hentägem FIFA-nyň bir ýerinde aýlykly işde zatda. Sebäbi mugallym bolsaňam ömrüň şoň bilen geçýärmi, şoň başga pişäň galmaýar welin, ondan dim edip bileňok. Daşyndan öýüňde etjek näme el zadyň ýok. Dogry aýtdyň.
Olam dogry. Indi on ýaly zatlar köp üýtgeýärde halypalar meselem ýani belli bir klasa çenli o klasyň ýükde gyzy gowy görülýärä bilýäňmi gowy görjek bolsaň. Ýöne ýaşuly bolup başlaýar ol hem owadanlara seredip başlaýaňda şoda şon ýaly üýtgeşmeler kän bolýar adamyň ýaşy ulaldygyja. Indi kiçikaň tä gyzdan köpüs owadanda o kiçikaň köpüs owadan görünýär wan saýgaryp bolanok soň ulaldygyça köp zat oturyşýar welin şondan soň Bilip bolýada haýsynyň astynda owadan haýsynyň kän o diýen däldigini bara. Menä ony kän bilemok ony ýöne zatda belli bolýa dämi ýedinji klasyň tomsunda meselem köp gyzlaň boýy ýedinji sekizinji klasda boýy uzak gelýärä. Hum. Geçenki şol Mollanepesden mysal berdi öýdýän Jumaşyň on bäş ýaşym diýýän zadyna gabat gelýär öýdýän ýedinji klasam şeýlemi? On bäşimde gyzlar girdi düýşmemi, Mätäjiňkidir ol ýöne. Hä, Mätäji, hawa, Mätäji.
Şol ýedinji klasa gabat gelýän bolmaly, on bäş, on bäş ýaşam. Ynha, maşgala Pagiýaň geçen nämede sanymyzda birinji gezek bolany üçin bagyşla diýjekkälidiň welin, bu ikinji gezek ýalňyşyp otyrsyň-da. Ay men pikirimçe bir gezegem bağışla diyme sebäbi sen sazını yasap bilýän. Kim sazını Men- yasap bilýär? Men men sazyn ýasap mekdebe gidenligim sebäpli e, şu gezegem meni geçiň. E men temany täzeden ýene 1 sentýabra getiresim gelýär-de. 1 sentýabrda nämeden gorkýardyňyz? Men ilki mysal bereýin siziň kelläňize-de pikirem mysal üçin iň gorkýan zadym birinji sentýabrda ýaňky ýaşyl reňkli tetradyň daşyna indi diýeli türkmen dili sapagy täze depder tutýaňda şo tetradyň daşyna ýazmaly Ýolöten etrabynyň Hakykat daýhan birleşiniň indi pylanynjy orta mekdebiniň okuwçysy pylany Pylanyýewiň Türkmen dili sapagyndan iş depderi diýip ýazmaly. Men şo tada ýa klasymy ýalňyş ýadym, ýadam harp ýalňyş ýadymdam neme edýädim, garalamaly bolýadym we şo tetradyň daşyndaky ýer garalansa, tutuş depder köýýädi-dä. Iň gorkýan zatym şody mysal üçin meň. Hiç şony ýaşap görýädiňizmi? Sen iň yz hatarda ýa-da yz hataryň bir öňküsinde oturýarmydyň? Ýok men prezident parta geçdim eýýäm birinji klasy gutarmankam.
Nätdiňä? Şonda-da şol näme Prezident ýadyňa? parta geçdim.
Hawa ondan men ýadyma bu prezident partaň matasy bardyr. Hawa şony kim ýuwýardy size? Ýaşyl reňklidi.
Kim ýuwýar şony size? Men bir gezek öýe äkidip ýuwduryp getirdim. E gezekleşýärdik ýanymdaky gyz bilen. Näme bolýar ozan prezident partada oturdyň durmuşyňa nähili täsir etdi şol?
Prezident partiýada oturmak durmuşyma hiç hili täsir etmedi. Şunam aýdaýyn, özüm biraz öýüňiziň sodasyndan ulamypsyň, biraz dolanşyň.
Özüm biraz süriterek bolanym üçin oturýan prezident partamyň e, şo matasy bar ha. Şolam ýere süýrenip gitýärdi-de. Normal oturyp bilemizok. Üstünde tekiz duran wagty garaşaý. Eý, men äýn zatdan gorkýardym, indi nämeden gork. Indi edil gorkmak däl-de, howatyrlanýardym. Hemişe şu kitap paýlananda maňa öň birhili erbet ulanylan kitap düşer diýip, daşy ýyrtyk ýa-da sahypalary kem düşer diýip, şony birazjyk aladalanýardym şondan. Hum, oňam aladasy ýetik. Öýe gidibem oňa daş dikdirtmeli ejeňe hökman. Hawa, mata daş dikilýärdi o wagt. Mata daş dikilýärdi o wagt, paket daşlar ýokdy. Dogrudanam men okýan döwrüm. Şu wagt nähili hany şu wagtam bir daş dikilendir oňa. Aý şu wagt şo nemeden goýýandyrlarlaý. Şu wagt satyn alaýýalar öýdýän paket. Hawa hawa.
Eý maňa bara ýaňky kitap diýdiňiz bolsa dördünji klasyň bäşinji klasyň taryh kitaby bara. Şo düşen kitabyň ýarysy ýokdy meňki.
Ýo, ol taryh däldi oň ady, Meniň watanym. Ýo, başy ýok, gadymy dünýä taryhy tapak geçýär, şol kitabyňyzy açyň diýýär, mende ýok, sahypa açan ýok.
Beh. Meň ýaşym

Ýigrimisi diýýän zada geçdik näme diýilýär tertibe geçdik. Anna gün Allanyň söýen günüdir, ynsanyň ynsabyn duýan günüdir. Hawa, şol. Ruh gün ruh bir süňňe Anna. Sen şo günleri bilýäňmi Akyş halypa?
Hemmesini bilýän hemmesini goşgularyndan bilýän.

Hoş gün hoşam aýlyk eý milletiň türkmeni.
Sen başda bir şo şo güne degişli bir sözlem düzýäňde yzynda milletiň türkmeni hoş aýaň aýtýaň. Sowap gün sowap işle milletiň türkmeni diýipdiýaw.
Sowap gününiň ýöne sowap gün diýilýäniniň sebäbi agşam syrlar dünýäsi görkezilýärdi nämeden mirasdan. Men şony sorajakdym, sebäbini bilýäňizmi diýip. Çyndan hem şoň bilen baglanyşykly bolup biler. Sogap bilen. Bolýa dynç gün aýdyp beräýin. Aýdyp ber. Dynç gün dynç ber süňňüňe aňa alkyş aýt beýik Şa Serdaryňa. Beh. Dogry.
Dogry. Dogry. Eý men nemede indi şu ýerde gepleşigimiziň şu sanynda, şu ýerinde men size käbir soraglar soraýyn. Bu soraglar gyzykly sebäbi birinji klaslaryň ýaşaýyş-durmuş esaslar sapagynda geçilýän mowzuklardan soň soralýan soraglardan bir iki-üç sanjygyny sorajak. Gyzykly bolarmy, edeliňmi?
Hany, biziň bu jogap bilmän soragymyz ýok. Boldy, onda soraýyn. Hemem nämä baha berersiňiz? Çyndan hem şu birinji klaslara soraljak soraglarmy şular? Mekdebe siz näme üçin gatnaýarsyňyz? Mysal üçin, birinji sorag. Mekdebe öýdäkiler ugradýar. Hawa.
Mekdepden galsam kakam urýardy menä, şoň üçin gatnaýardym. Menä mekdepden galmak bolanokdy maňa-da, men klaskomdym, birem Men galsam hemme galardy, meselem, ýagyş ýagýa, tupan tursa-da gidýärdim, sebäbi mugallymyň goluna gelişmeýändi diýip galmak bolmaýan. Şeý diýip allap gatnatdylar seni, a, Akşalypa? Hawa.
Klas gowumlar nemeräk bolýa, kazyolrak bolýa, ol indi sende-de şonýa bir zat bardymy, Akşalypa?

Mekdep. Dur aýtsyna onda.
Başlak şeripa.
Indi näme aýtsyn peýdasy ýok aýdýandaý munda da. Mugallym aýtmana gitdi öýdýän bulaý. Nazorlamana gitdi öýdýän. Hawa indi bildik ýöne dowam etmeli. Hawa. Mekdepde özüňi alyp barmagyň düzgünlerini bilýärsiňizmi Juma şeripa? Hawa hawa. Birki sany mysal beräý. Ýa-da Ataş sen jogaplasaňam bolýar bu soragy. Mekdebe nähili özüňi alyp barmaly, oň düzgünleri nähili? Mekdebe özüňi alyp barmaly diýeniň men-ä ýola çykyp gitýärdim. Başda taksili soň awtobusly çykdy, awtobusly gatnaýardym. Şeýdip alyp barýan özümi. Ýöne käbiriniň ene-atasy alyp barýar.
Mekdebe bar-a. Eger kiçiräk ýerlerde, oba ýerlerde ýaş, halk az ýerde ýaşasaň, şular ýaly alyp barmaly. Her familiýa kodlanyp galýar. Meselem, bizde Gowşakow, Gurbanow zat bolsaň, meselem, eýýäm sen näme etseň ýalňyş. Gysyk gezýäň, başga alyp barjak zadyň ýok. Ýöne Taganowlar bardy, Amanowlar. Olaryňky näme etse dogry. Nädip alyp barsa alyp barybermeli. Klasda işibem bilýä, wafr getiribem bilýä, daşynda-da gezip bilýä. Üýtgeşik tahýa-da geýse bolýa, saçyny ösdürip bilýä. Şon ýaly alyp barma, üýtgeýär adama görä.
Amanowlar bar-a, dogrudanam ýöne Amanowlar hemme ýerde ýaman Döşüni açyk gezýän nemedir o? Şonyňa dogry ýöne. Döşüni açyk gezýär diýýäniň o galstuk takanok bolar.
Ýok şo ýokary kiligini dakanok galstuk daksada. Eý men gal boýun bir zat boýnuma aljak birinji klasa idemde galstugym hakyky galstuk däldi. Rezin galstukdaý. Hakyky daňylýan galstuk däldi-de. Ýotagym daňylýan stuk kiçi klaslarda dakylanok, uly klaslarda dakylýar. Hä, bolýar şo, onda, onda zyýany ýok. Beýleki syrmaly galstuk dakynýadym birinji klasda menä. Onda ýene sorag, mekdepde okuw esbap, mekdebe okuw esbaplaryň dolanman gelse bolýarmy? Hawa, bolýar. Beýleki halypalar? Men şo barada bir zat aýdyp beräýin-de. Bir gezek biologiýa sapakda molym bir sorag sorady.

Bolly.
Soňky iki sorag. Mekdepde ylgasa bolýamy? Bolýar.
Mekdepde irden bolýar ýöne edil obedden soň okaýan bolsaň bolanok sebäbi poluň üstüne tozan bolýar irden süpürgili bolýada. Hum. Hawa ýadyma düşüp gitdi. Orşa daýzaly ylgamakly bir sany meň başymdan geçen waka bar şony gürrüň bereýin. Mekdepde ýaş oglanlar çagalar ylgasa bolýar elbetde ýöne çatryklarda gaty ägä bolmaly. Sebäbi bir gezek men şol kowalaşyp gördüm. Bir gyz bilen öpüşäýmegiňiz mümkin-dä ýalňyşlyk bilen. Käşkä, käşkä.
Bir altmyş ýaşly bir orusça daýzanyň dişini döwdüm men. Kakyp. Ýok.
Şondan soňam aýyrmadylarmy prezidenti kartadan? Ýok. O daýza men başga mekdebe gidensoňam ýatlap berýärdi, Baýram sen maňa dişim, diş bergiň bar diýip, dişimi açanyň orçak diýip. Degýädimka diýýän, ýa çyndan aýdýanam bolup biler. Pahyr ölüp gitdi. Indi o dünýäde mysal üçin şu ýakama ýapyşsa ýapyşaram. Ýo sen gyzyl liş doktor daýmaly ekeniň şu wagtlar modada gyzyl liş. E, gyzykly tarapyny aýdaýyn meň gaçyran dişim hem gyzyl dişdi.
Näet, taýam daktaran ekendä.
Taýam öňden bäri okuwçylar bilen kakyşyp ýören bolmaly-la daýza pahyr. Mekdepde ylgamak baradaky soragymyzy jemledik. Men şu taýda indi ilki bir sorag sorajak size. Muny bilmek gyzykly ýaly pikir edäýiň. Bizde harplykda ilki öwrenilýän üç harp haýsysy? Jogap berebiljek barmy şu soraga? Abaça dämi? Ýok, abaça däl. O näle abaça dämi harplykda birinji üç harp?
Ýo-ýo-ýo. Söz ýasap bolýan zatlardan öwredilýär. Başda a öwredilýär, soň Ikinji B öwredilenok. K bolmaly. Ak. K bolup biler.
Dogry. Üçünjini aýdyp biljek barmy? Tamy, ta.
Ýok.
Ýok, dogry. Dogry aýtdy.
Hawa, üçünji. Tam, tam, soň tam bolýar. Tam, ak, tam, ak, ta.
Şeýdip öwredilýär. Mysal üçin, eýýäm t harpy öwrenilýär. Üç harp öwrenilensoň at, ak, tam, ata, kaka, kak.

Size men jemlänç taýda labyzly edip men size bir birinji klasaň harplyk kitabyndan bir goşgy okap berjek. Goşgyň ady Gar adam. Gar ýagdaýla gar ýagdaý. Ýöne gar däl nur ýagdy. Akga Öwez hem Çary, Gurtdur Durdumyradam tokgalap akja gary ýasadylar gar adam. Soňra ony göterip, gül düýbüne goýdular. Eljagazyna pil berip, bägül suwar diýdiler. Gelsin görsün bar adam, suw tutýar bu gar adam, elinde piljagazy, suwarýar piljagazy. Ertir tutrup, ertir turup görseler, güljagaz suw içipdir. Ýöne gar adam welin, Gör nirädir göçüpdir. Eý, Aman Şarypa, sen mekdebe doly gatnamazsyň öýtseň, goşgy köşegden serenemezsiň-ä. Ýa, bolsa nämeden bolýa? Mekdebe gatnadyr, ýöne prezident partada otursaň kän jogapkärçilige çekileňog-a. Şuny oka, eýt, muny bilýäňmi diýlenok. Onnoň şondan bolup biler. Säginmän okap berdim-ä bir demde. E, säginmän ýalňyş okanyň näme peýdasy bar?

Pudak folaýmasyn ho. Pudak.
Äý men men azrak azrak okasam gowy gowy gowy boljak ýaly. Pudak.
Pudak diýen sögünç ýaly eşdilýär o. Eee onda nämänem bereýin? Bu goşgy nirden tapyp bilerler biziň diňleýjilerimiz? Eee çeşme görkezmek hökman. Togsan ýedinji ýylyň harplyk kitaby. Eee özem näçinji sahypa? Eee sahypasyny bilemok kitabyň soňlarynda hemme harplar zatlar öwredilenden soň eee ba goşgularyň biride. Sag bol halypa. Säinen bolsam bagyşlaň. Dowam edeliň. Indi birinji sentýabr gürleşdikda eee birinji sentýabr gürleşýäs şol indi şu mekdep döwründen soň biziň gabat gelýän adamlarymyz hemmekiş aýdýar men mekdebi saklaýadym men mekdebi saklaýadym zat gürrüň edýär-de Şo saklamak diýilýän zady näme diýdi bolýa şo gaýdandan soň mekdep ýykylýamy näme bolýa.
Mekdebi sürýädimä diýýärler ýöne sakladymy men birinji gezek eşitdimäý. Şu biri sürýä birem saklaýan bolýa däl.
Mekdebi sürýädimem diýýälermi men. Hawa sürýädimem diýilýä.
Mekdebi sürýädim diýilýär hawa. Hatda her mekdebiň bir sürýänçisi bolýa okuw gutarýança. Biram saklaýan bolýa-da. E, ekläp saklaýarmy? Nähili saklanda? Ekläp saklana ol. Ýöň biri şon ýaly mekdebi saklaýadym diýip gürrüň etdi bol. Şo mekdep dokanyň birini tapdym-da menem-a. Eý şu diýdim, pylany mekdebi saklaýadym diýdim bolin.

Ýo birinji sentýabr diňe birinji klasda bolan o on ýyllap on iki ýyllap dowam edýär dä bu zat. Olam olam dogry ýa hawa. Neme soraýynmy sizi ana okuwçy wagtyňyz klasdaşlar bolup oturyşyk edýädiňizmi? Baýramçylyklarda ýa-da biriniň doglan gününde gadyr gijede. Ýo şu baýramala zyýarata gidilende bagşy zat çagyrylyba oturylýady. Ýokka men kiçi klaslardakaňyzy aýdýan. Eşe kiçi klaslarda men nemäni bilenmokdym ýaş toýa giden wagtyň näme sowgat almalydygyny. Men biriniň ýaş toýuna gitdim bar öýdäkilere aýtdym näme sowgat alaýyn diýdim bar çäýnek alyp berip goýberdilerda çäýnek eltdi bar ýaş toýuna.
Seň umuman ýöne Jumaş halypa seň öňüzde öýüňizde posuda köp öýtýän häli mollumada beş sany tarelka beripdir ejeň. Çaýnak gaty bolsa. Şonda aýsam ot bermeýän zat şonda ýalakdyr öýdüp pikir etýärlermi näme hakykatdan hem çaýnak eltdim ha. Özüm 4-nji 3-nji klas çaga. Bir gezek şoň ýaly bir biriniň dolanyna gitmeli bolamda ejeme soradym bolýn. Ejem jorap berdi maňa. Jorabam nirden düşen biriniň çagasymy agtygy dolanyna gutlap barylýar eliň bir zatly. Ondan olaram yzyna bir zat salyp goýberýär ony alyp galýarda. Şondan düşen joraby men äkidip klasdaşyma sowgat beripdim. Eý, şu sowgat diýeňde, on dokuzynjy fewralda her gezek partadaşym bokal berýärdi-de, maňlaýyna beräýesim gelýärdi-ä şo bokal bilen deý. Öý, bokallar ne bolup gitdi-ow, ony sowgat bermäne-de utanýan başga birine. Ulanasymam gelenok. Biram şu ýerde nämäni bilesim gelýär siz barada. Okuwa nähili barýardyňyz? Göni wagtyna barýardyňyzmy, ir barýardyňyzmy ýa köplenç gijä galyp barýardyňyzmy? Men mundama bir sagat öňünden barýan, bir sagadam giç gaýtýan. O näme o öýünde oturdanoklarmy?
Ýony kakam işe gidende düşürip geçýä-da. Men aýtýan şu özüm gitýän wagtynda baraýyn diýsem ýok, meň bilen gitmeli diýýä, baryp şu taýda oturmaly diýýä. Ýolaçka gitme diýip alyp gitýär. Onda şo mekdepde oturýaň. E men muny näme sebäpli soradym? Menem indi bir sagat irdi barýardym-da, ýöne meň jogapkärçiliklerim bardy. Klas kom bolansoň, ara hemme wagtynda gelýärmi, şolara seretmelidim men. Indi meň bilen Ataşyň nemesi birmi, bir sagat öňünden barmagy? Bir zatmy? E ýok sen jogapkärçilik sebäpli barýaň a muny kakasy zorlan äkidýär ekeni ikisi hijem bir zat däl. Sen gulawrak bolanyň üçin bir zada diýil barýan ekeniň men kakam alyp zorlap alyp gitýän üçin barýan. Ak şalypa näme sen klaskom bolup bara neme katelnda işleýänlere zatlara-da seredýädiň Fark garawul bilen oturýar.
Katelniň içinde oturýar.
Eý şu Klaskomyň aýlygyny alýa hemme zadam eder şu diýip maňa ýükleýärler öýden hem bize. Şona şony aýdyp berjekdim. Biz oba ýerde bolanymyz üçin biziň öýdäkiler gaty ir turýa. Bäşde turulýa, eýýäm ýedi bolmanka ir içip bolýada, awasaň başga edere zat ýok. Ol men mekdebe gaýdýardym, ala garaňkyda. Entek doly gün atmadyk. Barýan olin ýene ýaşuly pahyr bolup gitdi. Şu wagt ogul dowam etdirýa mekdebiň garawulçylyk kärini. Mät aga pahyr bady. Ýatan ýeriň ýagty bolsun. Eh, şo barýadym, Mät aga ýaňy turup özüne çaý demläp otyr, mekdebi açypdyr, gapysyny açyp otyr, şonda barýadym, ondan ginem gyzyklanýady meň bilen, kimiň, kimlerden sen, kimiň ogly diýýärdi, çaý berýärdi. Alagaraňkylykda men mekdebe barýadym-da. Minimuma iki sagat öňünden, ýa ýedide, ýa käwagtam altysynda. Maşgala ýa-da maşgala ýa-da ir turýanyňa düşündimmi? Mekdepde pok işiň barmy? Öýde oturyp bolanokmy? Öýde oturyp bilemokdym, gorkýadym men. Sebäbi gijä galaýmaýyn birden diýip. Şo gorky mende integem bar. Aeroporta-da dört sagat öňünden, bäş sagat öňünden gidýän şu adam. Ýöne ýaňky şo aýdýan ýaşullaň bar-a, Şonuň ýaly ýaşulular her gezek şowur sorag sorýar bilýäňmi? Günde görseňem bar her gezek kimlerden sen zat diýip bar şonuň ýaly. Hawa.
Aý şony hem etýän bolmaly her gezek ýazyp save etmän ýapýan bolmaly. Hawa.
Bulam möhüm däl aýdy ýa-da Şu dan hem seýbeden ok şol hakyky. Ay gör bilsede soraýandyrlaý. Bilsede soraýa soran bolaýyn olara başgalara soraýan maňada soran bolaýyn dadan diýen. Olam mümkin, olam mümkin. Şo şo wagt barýadym, soň öý işlem edýädim oturyp klasda.
Ay ýöne şu obada ir turulýan meselesä dogry men gullukda ham bara. Ay şu gulluk diýsin öýe baryp ýatjak diýädim. Gullukda altyda turulýar, turulýar. Altydan öň hiç kimem towuňa tok diýenok. Ondan oba bardym o. Towugam saklaýardyň gullukda, Bakyş halypa. Towuk saklaýardyň gullukda. Ýok, towuk saklasaňam zat diýenoklar towuga. Alty dünen zat diýenoklar. Ýöne oba barýan welin bäş diýýän. Alty dün soň tok diýip gelýärler, a? Oba, oba.
Ýöne obada bäş dün soň eýýäm depip durandylar, turaýyn-a, ýatyrsyň zat bolýamy? Ýa bizem şeýle-de turzanoklar obabardyň wyždan azaby bilen, Eý, şu ýaşyňa ýetip ýatyňmaý bäşde diýip-le. Eý, obada ýöne gara meňä, goňşymyz goýun, goýny köp-dä, goýun saklaýarlar. Onsoň kakamam irden turup, gyş bolsun, ýaz bolsun, daň bile turýar-da, gelip aknagyma çykyp gitýär-de-ow. Goýnunyň ysy bir urýar-aý içinden-aý. Ýat. Ýataýyn diýibem ýatyp bolanok. Tekäniň ysydyr ol, goýnuň däldir. Äý, gaty ýalyda-ow goýnunyň ysy. Aý, ýok, goýun, goýun bolsa ýatyp bilmersiň, tekedir. Indi näme üçin atjyň oknony diýen, ol içi bir howalansyn diýip atýan diýen, içiniň howasy daşarysyn arassa diýen-de-ow. E halypalar onda ýuwaş ýuwaş jemläýeliňmi? Şu nemäň Jumamyrat Kasymowyň bir aýdymy bardy. Indi dolanmazmy juwan ýaşlygym diýip başlaýan. Düzetmekçi däldi köýen mäşligim diýýär. Ýaşlyk döwri gyzyklydy. Başga aýtjak zadyňyz? Bir kemçilik görýän biziň bu ýazgymyzda. Hiç kime salam aýtmadyk. E hälki kim diýdiň şo garawul? Mätä aga ol ölüpdi. Mätä aga salam aýdaýly.

Indi oň çagalary mekdepde däresderendir diýýäň ýaş şol işe. Hawa çagalar meň bilen deňräk bardyr indi oň. O näl öz seň bilen deň bolup çagasy nädip seň bilen çaga sen ösmäň doýduňmy belli bir ýaşda. Mümkin mümkin. Onda şeý diýip halypalar gepleşigimiziň bu sanyny hem jemläliň.
Sag boluň saglykda görşeliň. Sag oturyň.